F'rikors ippreżentat fil-Qorti Kostituzzjonali dalgħodu, il-Partit Nazzjonalista talab lill-istess qorti biex fis-seba' ta' Diċembru tagħti s-sentenza tagħha rigward ix-xandir bid-dawl mill-Gazin Nazzjonalista tal-Belt. Din is-sentenza hija dwar l-appell taċ-Chairman tal-Enemalta meta sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, ir-rikors ta' dalgħodu sar minn Louis Galea, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u uffiċjali tal-Gazin Nazzjonalista tal-Belt. Fir-rikors ingħad illi l-Gazin instab wieqa' jinsab wieqaf wieqaf u mingħajr ebda attività minħabba l-aġir vjolenti tal-Enemalta li bi sfida għall-ordni tal-Qorti qatgħet id-dawl fl-imsemmi post. Il-Gazin sa ġimgħa qabel l-elezzjoni ġenerali għadu wieqaf bi preġudizzju kbir għall-Partit Nazzjonalista u b'vantaġġ kbir għall-Partit l-ieħor. L-appell taċ-Chairman tal-Enemalta kien diġà differit għas-sentenza tal-25 ta' Novembru, iżda dakinhar is-sentenza ma ngħatatx għaliex il-Qorti Kostituzzjonali bagħtet għal xi ktieb mill-Amerika li ma waslilhiex. Ir-rikors kien iffirmat mill-Avukat Giovanni Bonello. Il-Federazzjoni tal-Għaqdiet Ġenituri Għalliema tal-Iskejjel Privati ttenni bl-akbar qawwa li hija tistenna b'mod ġust u bil-fatti li l-Istat jgħin finanzjarjament lill-iskejjel privati mill-fondi nazzjonali li għalihom jikkontribwixxi kull ċittadin. Fi stqarrija għall-istampa, l-Federazzjoni tirreferi għall-interventi reċenti tal-mexxejja politiċi fuq il-kwestjoni tal-għajnuna finanzjarja mill-Istat lill-iskejjel privati. Il-Federazzjoni temmen bis-sħiħ li l-Istat għandu dmir li jagħti għajnuna finanzjarja lill-iskejjel privati L-iskejjel privati huma ħtieġa indispensabbli biex id-dritt tal-għażla tal-ġenituri fl-edukazzjoni tal-ulied ikun jeżisti tassew. L-istqarrija tal-Federazzjoni Ġenituri Għalliema tkompli tgħid li mingħajr l-għajnuna finanzjarja tal-Istat lill-iskejjel privati, il-piż finanzjarju fuq spallejn il-ġenituri bilfors ikun iebes. u dan fil-prattika jista' jkun ifisser gambetta serja lid-dritt indiskutibbli tal-għażla fl-edukazzjoni tal-ulied. Il-Federazzjoni ssostni li l-ġenituri ma jistennewx dikjarazzjonijiet ċari u tondi li bihom il-partiti politiċi jikkommettu rwieħhom minn issa, solennement, li jagħtu lill-iskejjel privati minnufih għajnuna finanzjarja adekwata f'capitation grants u scholarships li jixirqu ż-żminijiet. Għall-ġenituri, ttemm l-istqarrija, dan hu punt ta' importanza massima, iħoll u jorbot. Il-Maġistrat Carmelo Farrugia Sacco lbieraħ ċaħad it-talba l-Kummissarju għall-Pulizija l-urġenza fis-smigħ ta' kawża li l-Pulizija qed jagħmlu kontra Louis Galea, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u disa' Nazzjonalisti oħrajn Il-Pulizija qed jallegaw li n-Nazzjonalisti fetħu l-post użat bħala gażin tal-Partit Nazzjonalista ġewwa Ħaż-Żebbuġ kontra ordni tal-Kummissarju. Il-Maġistrat Farrugia Sacco qal illi r-raġuni mogħtija mill-Kummissarju għall-urġenza illi fl-ordni tiegħu kienet ġiet sfidata mhijiex ġustifikata. Jekk stess dan għandu jitqies bħala sfida. Ir-raġuni l-oħra li ta l-Kummissarju, jiġifieri li dan il-post għandu jinżamm magħluq biex ma jirrepetux ruħhom inċidenti bħal tat-22 ta' Novembru lanqas mhi valida fiċ-ċirkustanzi. Il-Maġistrat Farrugia Sacco qal illi kieku l-Kummissarju kellu jagħlaq il-każini, ħwienet u uffiċini kollha f'Malta għaż-żmien ta' qabel l-elezzjoni, dan forsi jevita inċidenti, iżda ma tkunx ħaġa possibbli. Id-difiża obbligat ruħha, huwa żied jgħid, illi nhar is-Sibt li ġej tagħlaq il-każin ta' Ħaż-Żebbuġ min-nofsinhar sa nofs il-lejl u allura l-Kummissarju tal-Pulizija diġà akkwista dak li xtaq, jiġifieri li l-post ikun magħluq waqt il-mass meeting tal-Malta Labour Party f'dawk l-inħawi.